Eh, abahnya hadrat nikam. Kada kawa tuh pang, terlambat-lambat sedikit tuh manggasak lawan bini. Kada tahu membagi kupon. Hari ini aku hendak menyate, hendak maulah bar barbecue orang menyembelih sapi. Tapi aku hendak meagaki. Nah, nah abah hadrat, ading ikam, ding iparku nang durhaka jalang lawan kada tahu diri toh. Ih, aku ikam tu karakan tas larang, nang kaya urang jua tu nang lo lo lo eh lo lo lo gue gue ja. Buhan ikam paham ja lokon ini napa. Nah, pokoknya harganya itu dari sejutaan aja beb. Dan masih banyak lagi merek-merek lainnya yang cantik-cantik. Langsung follow instagramnya Tiri Terry back ya tuh jadi nih bungas banar harus lagi aku menjelaskan aku orang suge bila suge ini pasti sombong bila miskin kada diherani orang bila suge lalu gulut angkat ke atas amun orang kada marah ya kana rai tahu aku mah nikam netas nah aku cantik pokoknya ini aku mau mancuk nah mahir benar muntung kasih tukang mari Urang baik haja bakawanan, kadadanya nang handak bakakalahi sakakawan bakakalahi. Nang ini ni jurang kapala manyurung buntut mahambat. Bila kadada kawan saikung saikung disambati, bila kadada nang saikung saikung disambati, nang kaitu haja kah tarus? Ko muar, cakanya kada muntungnya tu nah. Nang kakaitu, kada heret pan urang nang kayapa kayapa bapandir muntung kalantihan, karinjingan, rasa paling harat. Dikira urang kada wani luku. Murah marasa inya tu pang paling wani pa iyanya apa haratnya inya tu pang kan belum nara lagi tetamu musuh naharat aibnya gin banyak bener jangan sebubungkar aib orang mun kada hendak aib saurang dibungkar orang manusia ni kada luput lawan kata salah madahakan mahir mun muntung aku gintas aku ini Letina buahnya guluk ko, alahan pada cacar air. Nah, nah, nah. Abah Hadran nih kam, bila inya aku handak bajalan, tahu banar. Dicupangi bini kiri kanan supaya tahu hari pada balaki. Dikindul kada aku, dibirangkangakan kada. Nah, kaya ayam nang bapanggang kada. Nah, nah dikindul kada. Supaya tahu nih leh orang balaki amun inya lalaki nih bapadah bujang haja taros, bapadah kada babini haja taros. Hah nah nah nah malas ah buhan ikam alah baricacar air ako, ko heran ja ko abah hadran nih bila inya handak ako tahu bajalan handak tulak ka ka dudutamall toh Hai hibak golo nang kaya dikunyut kuyang nah nah nah nah nah mangalahkan kunyutan kuyang lawan cacar air nang kaya tbd nai aku cak amun babiru biru habang ka ini hahaha dikira urang kudisan kaina padahal laki weh cupang nah hiri leh buhannya urang lako hahaha oh besti hidup ni babanyaki bawa basabar ja. Kaya ini pang kahidupan nih, bagi nang katuju lawan kita, kita dipuji, disanjung, ditarabangakan ka atas seng. Bagi nang kada katuju lawan kita, kita barii amas intan berlian gin tatap dianggapnya batu. Aku jakuai, kapi tenang ja besti ai, Nabi Muhammad haja dianunya ulih Abu Jahal. Nah. dimumusuhinya, imbah disanjung-sanjung disasambatinya, tapi bila nang mahihina kita nih nang manyambati kita macam-macam tuh berarti inya tuh titisan Abu Jahal jar mama Hadran, kada kape kawa diparcaya sayang ai amas berlian haja dianggapnya batu kita mambarii amun nang katuju lawan kita kada kita hirani gin satahunan tatap inya manyambut ngaran urang baik. Mun urang kada baik nih, kada usah gin lagi bakawan kita jauhi kada enting. Nih gasan bubuhan ikam kumadahakan ini tips bila laki pina mahamu hamuk sabuting haja tipsnya paculakan awai ranai nah nah aku sumalam bacupa cupang hulu kahibak cupangan Aku ni padahakan basalingkuh, lalakian ni sabuting ja, bila saba nguak-nguak nang kaya mik masigit, kaya mik langgar babamai apa nang kada karuan tampuh, paculakan awai ranai, nah pacul cawai jaku abah hadranai, ranai aku korban ah, aku ni padahakan salingkuh ja, kababanyakan bacupang, aku jak munah manyambati kawanku haja abah hadranai, aku disariki dikalahi'i, mana aku dibluk-bluk, dibabalukir sagala macam.

Diulahakan banar teh kada betaha kada pang nah banyunya nah manggurak nih nah. Jangan tapi pinang banyu nyuruh binih jang ku kutungakan ka muha. Ku abahnya hadran dangarakan. Ini dangarakan jer kok. Macam-macam jenisan kawan tuh macam-macam. Ada kucing anggura nah kaya pian, ada katutupi, aku nih katutupi burung hantu keluar malam, ada jua nang Tupai na katuju malumpat nang maakal nang mambunguli eh lawan ular nah nah ular ni abah hadar ni babahaya banar bisa maya matok bisanya mati habis kita di hadapan baik di balakang kita di sasambatinya macam macam di sambati kada kakaruan tampuh aku kada katuju ikam bakawan lawan inya ni toh kada usah aku kada sanang ni nah aku lah akan banyuda nah aku kada sanang ja aku jangan sampai banyu.